Soňam gözüme çiş kakylan ýaly otyrum. Menem bu gün boş oturmaýyny. Hä, turýan-a irden. Ahylym, ertiriňiz haýyrly. Onam ertir irden turýan-a, bäregem çykybilemok. Çyksam Genje rahatsyz bolýa. Bilýän näme, näzir takyr-tukyr etsem, neme diýýä, turýa, turduňmy bajy diýip. Daň bilen ýedide nä mal ýok, hal ýok. Ýok, indi men öň begenýän, indi gynanyp başladym gyz, ir tur ýanyma. Filtrimem gitdi. Indi gynanýan, ha altyn ýary bolýa, zup. Bu gün kino gördüm, bolýa. Gyzylçyk şerbetini düýn görmedim, myhman geldi. Hiç çilek ýatyp bilemok. Alty, otuz, gözüm on, sup diýip açylýar. Ne bileyim Gelje ya. Ir tursakmy gowy boldy, giç tursakmy gowy boldy düşünmedim menä. Yo tur tur Sähra turmasana-da. Sagat sekizde tur. Sen altyda ne belaň bar? Ine gijede ir ýatýan ýöne. Ine meselem 11, 11-de ýa men düýn myhman bar diýip oturyn. Aslynda 10 bolýar, 10, 11 bolsa göni gözüm penekläp başlaýar. Ýumulýar gözüm. Doktor derdime bir çare. Hmm, kino gördüm. Bugün beyle geçem. Ertin näme etmeli mi? Ertin näme etmeli mi? Günde giyce kino görme. Ben onda batı.

Kim öýmelerden? Dilber öýmelerden diýen. Hawa. Haçandan bäri täze öýme alamok agaji köne ol öňki modala. Dilber öýmelerden öýme gerek. Hawa. Sen şony goýup berde. Boldy. Goýup berýän munam diýmän. Aldym gije aldym. Wiý ahy durdy oňa diýmedi özüne. Ýok ýok. Gelnim saňa diýen. Ä gyzym saňa diýen geldim sen düşün. Dilberjan. Nähili öýme gerek aýt.

Sen maňa diýýäň-ä, Sähra sen ýanymda bolsaňam, ýedi-ýigrimi dört seni yzarlap oturýan. Gyzykly bolýar, ýanymda ýaşasaňam diýýäň maňa, şeýlemi? Hawa, hawa. Hawa, indi sen meni yzarlaýan bolsaň, saňa sorag. Sabuny nirden almaly? Türkmenistandanmy? Hawa. Türkmenistanda ýa Güläçden, ýa Şemşatdan almaly.

Gara krem bar, ýöne güneş kremi ýok şu Indi wagt. garýa güneş krem. Gözüňizde tuş bolsa, meň gözümde şu wagt tuş bar. Ine görkezeýin. Gözümde tuş bar, şonuň üçin gözüme sokup ýuwup bilemok. A tak gözüňizi agyrt, agyrdýan Aý, däldir. menä tuşly wagtam ýuwýan kän agyrtma hiç aýtmaý. Aý, meňkini agyrdýa. Tuş gözüňizi agyrdyar sabun agyrdanokda ýöne tuş agyrtýandyr himiýa da bu zat bul tebigy zat şoň üçin akyryn düşüniňizmi siz söýýän alman nomerleriňizi bilýän bolsaňyz alyp bilýäňiz söýýän. Indi Sulamaz işe barýas biz sizem işde garaşýas nesip bolsa biz söwda satyga barýas. Işde hemme jana garaşýar. Ha? Nujeli gelip bir zat alaňzok diýýäňmi? Işe be dur da, wajy dur. Dur eliň alýaň, açjak dur. Hüňkamda. Ýigini muň. Şu gün aýyň näçesi?

Ýüzde otuz skidkamyz dowam edýändir. Meselem, müň liralyk zat alanyda bizden bir çagaşyk sowat ýokmy şol müň liralyk zat alyp çagaşyk alan? Lirany geçer. Müň liralyk zat alana bir çagaşyk hem sowat. Indi biz sowat alamyzda skidka düşýärmi diýseňiz, skidka-da bolýar, mugt çagaşyk hem berýär. Boldy-da.